Mae resbiradaeth aerobig yn broses sydd yn digwydd yn y mitocondria ac mae'n cael ei rheoli gan ensymau. Mae glwcos yn adweithio gydag ocsigen i ryddhau egni ar ffurf ATP. Mae dŵr a charbon deuocsid hefyd yn cael ei chynhyrchu fel gwastraff. Mae rhaid i chi dysgu hyfaliad geiriol. Dim esgusodion. Yn gemeg, mae yna broses o'r enw hylosgiad sydd bron yr un peth â'r esbyradaeth aerobig. Y gwahaniaeth yw bod y corff yn rheoli'r llosgi o glwcos a dim yn gadael i adwaith cydwynog sydd allan o reolaidd i ddigwydd. Mae yna arbrawf sydd yn cynnwys pys eginol sydd yn dangos bod yr esbyradaeth aerobig yn rhyddhau egni gwres. Felly, mae'n adwaith exothermig. Yn edrych ar y giniad yn gyflym, mae pydd yn hedyn, a mae hedyn gydag egni sydd wedi storio ar ffurf starch. Dibynnu ar rhywogaeth y planhigyn, mae gwahanol amodau yn achosi i hedyn i egino. Mae whisky yn cael ei creu trwy achosi i hadau barlys i egino trwy gadw nhw yn yr amodau optimwm. Mae'r hedyn barlys yn cynhyrchu amylase i dolli lawr y starch i mewn i voltos. Falle bod chi wedi clywed am malt whisky. Ac yn y foment honno, cofiodd Mr Pricks fod alcohol yn fflamadwy. Yn ôl i'r arbrawf gyda'r peas egino, fel arfer ni'n gosodi'r offer fel hyn, rydym gyda phi sydd yn byw a phi sydd wedi marw. Mae'r pys fel arfer yn cael ei berwi i ladd nhw. Mae hyn yn arbrawf rheolydd i ddangos bod y pys sydd yn byw sydd yn rhyddhau egni gwres trwy resfiradaeth aerobig ac achosi'r dymeredd i godi. Rydym yn mesur y tymeredd gyda thermometer. Mae'r fflasg thermol ar wlân cotwm yna i helpu i ostwng faint o wres sydd yn cael ei golli. Mae'r gwlân cotwm hefyd yn gadael i ocsigen teithio i mewn i'r fflasg. Mae'r diheintydd yn lladd y microbau, fel bacteria, oherwydd mae'r bacteria yn gallu resperadau yn aerobig ac achosi i'r tymheredd i godi, ac felly effeithio'r canlyniadau. Mae canlyniadau'r arbrawf yn dangos bod y tymheredd yn codi i brig, ond wedyn yn gorffen achos mae'r glwcos wedi rhedeg allan. Dyle'r tymheredd ddim codi gyda'r pys sydd wedi cael ei berwi. Dwi am fynd trwy sefyllfa gymhleth ynglyn â'r arbrawf hyn i helpu paratoi chi am eich arholiad. Dwi wedi gosod y dilynol. Pys byw ar ben ei hun. Pys gyda diheintydd cryf. Pys sydd wedi berwi. Pys sydd wedi berwi gyda diheintydd gwan. Pys sydd wedi berwi gyda diheintydd cryf. Rydym yn gweld y canlyniadau gynlonol. Mewn pys byw, gwelwn y cynnydd gyflymaf yn y tymheredd, oherwydd bod y bacteria hefyd yn resberadu yn aerobig. Yn y pys byw gyda diheintydd cryf, rydyn ni'n gweld cynnydd mewn tymheredd ond mae'n cyrraedd uchafbwynt yn ddiweddarach oherwydd dim ond y pys sy'n resberadu yn aerobig. Yn y pys wedi'i berwi, rydyn ni'n gweld cynnydd arafach dim ond y bacteria sy'n resberadu yn aerobig gan ddefnyddio'r pys fel ffynhonnell egni. Yn y pys wedi'i berwi, at y heintydd gwan, gwelwn dymheredd arafach fyth wrth i'r hychydig facteri sydd wedi goroesi lluosi'n raddol ac yn resperadu nerobig. Yn y pys wedi i berwi at y heintydd cryf, nid oes unrhyw godiad tymheredd oherwydd nid oes unrhyw ficroorganebau byw i gael. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar resperadaeth anaerobig.